Ɛna nti bɛyɛ sɛ two weeks ni na mede ne baa hanom ne ɛhyɛɛ me sɛ Monday mensan mmra. Monday na ɛnɛ Monday a ka wɔ sɛ meba no, afei deɛ ɔse me nso mapue maa Mantam, wabo me pasaa hwɛ deɛ m'ani ayɛ a mesi me tiri ase sei a na m'ani nyinaa firi mogya. W'ani left no, w'ani no a ayɛ saa a mogya, wobaa anɔpa yi na mogya tatatatatata wode adeɛ repepa mogya, barima no na ɛde ne nsa awɔ w'ani ama w'ani ayɛ saa no?
Ɔde deɛn?

Me kɔɔ me maame hɔ kɔhwɛɛ ma me maame kaa sɛ ɔmaa ha nom. Hey! Na agya What a mekɔɛ surprise! kɔsraa me ba no dɛm. Afei w'aba na menni hɔ nom a, w'asesa wo nneɛma bi kɔ alɔko pono no. Okay. Enti me mefiri me ba no dɛm a mekɔ me dɛm a yɛ alɔko pono na mefrɛ ne fon so. Mefrɛ ne fon so sɛ, Brɛde na awɔe, safoa ne wɛn? Ɔse, Ɛɛ mewɔ wo maame hɔ Wei. na meba. na mesi yo enti hɔ na mesi school wofiri school a na akɔ yɛ hɔ na mehyia no agye safo afei deɛ ɔhyia me ayɛ sɛ wakɔ ama onipa aforo adi wo ɛtwa deɛ m'ani ase ga na sɛ ɔsusu sɛ wotwe mpena wɔ n'akyi enti na wobaeɛ a wɔde twɛdeɛ no bɔɔ w'ani ase saa yɛ wapirapira mu ɔden ɛnnɛ yi ara na Derek maa wo date Bɛɛma no ne ne tena yɛ adi mfie sɛn? Six years ni. Six years wɔnyɛɛ wo ho adeɛ? Mpakyɛw daabi. Wo ne ne wɔ mma sɛn? Mpakyɛw yɛ nni ba.
Mo nwoe? Wafiri m'akyi akɔ hann dan two years de ama me yɔnko baa sɛ wɔn tena mu. Na te no a ɔne wo te hɔ nom no, wɔbɔ wo akɔn hɔ ma? Ɔkɔ didi ɔbaa no hɔ na waba abɛda. Mpakyɛw. Bɛɛma a wo ne ne daeɛ anaasɛ mo tena yɛ yi, ɛdee twa to a mo daa sɛ awarefoɔ yɛ da bɛn? Maame wei paa. Ɛnde ɛbɛyɛ three days ni. Three days na yɛ da bɛn? Memene da anaa efiada? Efiada. Efiada na etwa mu no. Ɛno ne da a etwa to a wɔne Kwame Owusu nyaa mpaso agodie. Obi a waba ha sɛ yi a bɛrima ɛteetee wɔ Derrick ama wo date sɛ Adwoada bra. Ɛba no sɛn na efiada Wokɔ man no dwaa mu. Ɛdeɛn asɛm na ɔka too ntim a ayɛɛ saa? Ɛno deɛ saa ɛ, me ne no nyinaa wɔ dan, me ne no nyinaa na ɛda dan mu hɔ nom. Aha, enti wo takia ba, ɔno nso ne takia ba, ose mabii mu fa bɛwom, meboa. Ɛnna wɔwɔɔ mu wieeɛ no, Kwasiada anadwo, adeɛ bɛkye Dwoada, ɔde ne nsa wɔ w'ani a ɔretu w'ani no, Ɔde wɔ m'ani mpo. Ɔyɛ ne nsa sɛ na ɔde bɔɔ me hɔ no. Twɛdeɛ, twɛdeɛ paa na wamoa de abɔ w'ani so saa. Enti nka ɔtuu w'ani a, nka wobɛfa ɛdɛ ho na de kɔ adeɛ ɛdɛ. Dɛn na wokɔ nsa ma a, a, a, asɛm a ado. Viewers, apologize.